Алим, син менә э, Гафел э, гаилә компаниясе җитәкчесе буларак сорыйсым килә. Бу яңа сезонда, язгы вакытта э, нинди продукция белән халыкны, бакчачыларны, тамашачыларны нинди продукция, нәрсә белән шатландыра аласыз? Нинди товарлар, продукцияләр, нинди үсентеләр, нинди агачлар тәкъдим итәсез бу яңа сезонда? Бер ну баш исем килә башта Гафел турында әзрәк кыскача гына әйтеп китим. Әй, кызыклы. Чөнки без инде ул 2009 елда ясалган компания ачылган. Ул башта Гав Гринвуд дип аталая. Без Гринвуд ул шул шулай агач сату һәм ландшафт дизайн өч комплекс эшләү белән шөгыльләнде. Но Казанда без инде 2014 елда менә күчтек Саба муниципаль Саба районына күчтек, налоговыйсыннан инде бөтен нәрсә күчереп, һәм монда әкрен генә шушы авыл җирлегендә дип әйтим инде, шушы агачлар сату һәм Ә агачлар шул бакчачылыкка кирәкле товарлар сату буенча направление алмакчы булабыз. Шушы ике ел эчендә мин инде безнең Сабаның, ничек дип әйтим, системасын өйрәнеп, өйрәнеп, аудиториясен, шул теге рынок өйрәнеп инде быел әлбәттә зураерга, үсешкә команда итәбез. Ну, беренчедән, аның идеясе, миссиясе инде. Безнең компаниянең ул гаилә компаниясе буларак, ул безнең теге ничектер иптәшем белән үземнең ничектер уртак бер уртак бер идея, идеология инде дип карыйбыз. Чөнки ул теге балаңа да кала торган. Аның безнең направление безнең теге миссия дип әйтим просто алып сату гына түгел безнең э, сату тәмләп сатырга ул теге агачны гына түгел агачны матурлап упаковать итеп безнең менә күрәсез даже прайс листны да безнең беренче битләре шулай ясала Безнең шулай интернет магазин, интернеттан заказ бирә алабыз. Так, любой кеше интернеттан заказывать итә ала, без аңа җавап бирәбез. Безнең бөтен системаларны куйдык. Так, кешегә җайлы һәм аңлатмалы каталоглар эшләнгән. Шулай ук, шулай ук безнең Өйрәнәбез хәзер хәрбер товар белән мәсәлән нәрсә алырга да менә шулай агачны саталар агачны бәйләргә бау бирмиләр да безнең шулай бауларын теге таякларын әй махсус бау теге бу жырт метрән бау инде бу бер ике елдан чери үзе череп төшә Ул тек капрон бау белән бәйләсәң бит агачны суя дип әйтергә була инде. Кисә, кисә башлый. Шуның өчен бөтен җайланмаларын быел инде шулай ук әйтеп киткәнемчә алдарак секаторлар, шул химикатлар, бөтен препаратлар, бөтен нәрсәне әйтеп инде. Ну, а нинди агачлар, үсентеләр анда теге күбрәк? Безнең безнең Әлбәттә, хыялланабыз, хыялы тормышка аша, Аллабирса. Декоратив агачлар да сатуга инде. Но хәерге вакытта безнең күбесе җиләк-җимеш ул, алма агачлар, грушалар, чияләр, тагын күп теге карлыганнар, ну, бөтен куаклар. Безнең пока бакчачылык агачлары сатыла. Гафел гаилә Ширкәте үз бер урында гына тормый. Менә без бу фотосураттан да, картинаны да күрәсез, аны менә шулай алып була. Бу безнең визуализация. Визуализация. Нәрсә бу менә сез ничек үсергә җыенасыз, сезнең э, концепция, стратегиягез нинди? Менә о, бераз тамашачыларга да Менә э, сөйләп китсәң. Теге Америка турында сөйләшеп киттек бит. А, Менә әгәр дә сез э, Backyard nursery дип язсагыз, Америкада, ну, английча, Америкада бик күп кеше менә бәләкәй, ну, шундый авылларда шөгыльләнә. Бу үзенә бер төр агачлар һәм агач, шул бакчачылыкка сата торган бер сату өлкәсе. Монда булачак инде декоратив агачлар, менә күрәсез, монда теге Бер өлешендә агачлар эчке якта, теге бит инде ул алмагачлар һәм кара теге җиләк-җимешле ачык тамыр системалы агачларны ашлыкта сатарга ярамый. Аны эчкедә инде монда ике этажлы зданиесе. Ну, Алла бирсә, безнең быел һәм икенче елга төзелеп бетерә тиеш, саба Бояр сабасында ачылачак. Тукай урамы. Әйе, Тукай урамында ала бирсә, ачылгач инде бөтен кешене дә чакырып калабыз. Монда шундый бассейн дә булачак. Бу водоем. Но монда инде әзмәс теге ландшафт, ландшафтны әкренгә-әкренгә Менә бу бакчаны да әйтеп, шул бер парковый зона итеп ясыйсы килә инде аны. Ягъни шушындый әкияти дөньяны без чит илдә генә түгел, менә Сабаның үзендә дә күрә алачакбыз дигән сүз. Алабыз, алабыз.